Um, ni'n poeni fawr bod y comisiynydd yn cael ei ddileu a bod ni'n cymryd cam enfawr yn ôl a bod ni'n troi mewn cylchoedd um, a bod uh, rheoleiddio a, um, a hyrwyddo yn mynd i fod o dan yr un corff achos wrth gwrs gallwch chi ddim yn gwneud ddoe peth, plismona fe ar un llaw a hefyd siarad bod yn neis a hyrwyddo fe ar y llaw arall, dyw hynny ddim yn, ddim yn bosib, chi'n poeni beth hynny. Mae yn gwyn y papur gwyn bod eisiau ymestyn y, y safonau i'r sector um, breifat, a ni'n falch bod hynny'n cael ei gadw, ond ni yn poeni mae bil mewn gwirionedd yw hwn ar gyfer y cwmnïau mawr a'r um, corfforiaethol, a dim ar gyfer pobl Cymru, a dwi e ddim wir yn symud mlaen o gwbl. Um, mae Anna Davies newydd bod yn gweud bod eisiau newid, bod eisiau symud mlaen, ond dim ond ys pum mlynedd mae'r comisiynedd mewn lle, mae wedi ennill ei fflwy, um, Mae clwt gyda ni, mae Cymdeithas yr Iaith wedi gwneud ymchwil sydd yn dangos bod yr awdurdodau lleol wedi newid y ffordd maen nhw'n penodi pobl a, a sut mae'r Gymraeg yn cael ei drin fel hanfodol i swyddi ers i'r Comisiynydd fod mewn lle. Dyma pum mlynedd sydd, mae'n ennill ei phlwyf, mae hwn yn gam enfawr yn ôl a ni'n troi mewn cychod. Wel, newydd glywed y cyhoeddiad yr ydw i ac um, mae'n rhaid i mi ddweud o leia pan mae Ganddoch chi Gomisiynydd Iaith, mae 'na rywun y gallwch chi anelu atyn nhw efo'ch sylwadau ac efo'ch syniadau. Yym, poeni ychydig bach yr ydw i ar y funud yym ynglŷn â beth yn union fydd y dyfodol, beth yn union fydd yn cael ei sefydlu, oherwydd mae mae'n braf iawn deud bod modd sefydlu rhyw gomisiwn neu sefydlu rhyw bwyllgor, Ond mae'n anodd iawn wedyn mynd at unigolyn a chael arweiniad gan unigolyn. A mi fyddwn ni yn teimlo chydig bach yn ansicr ynglyn â'r dyfodol.
Wel, mae'n amlwg bod y Llywodraeth wedi rhoi ystyriaeth i'r ffordd orau i weithredu'r um, yr holl bethau gyda'r iaith Gymraeg ac efallai mae dyna ffordd ymlaen i'w cael comisiwn yn hytrach nag un person, achos mae'n dipyn o waith ar y teg i ddisgwyl i Mary Hughes wneud y cyfan. Um, felly mae rwy'n yn edrych ymlaen yn, yn awchus i weld um, beth bydd y datblygiadau.
Mae Plaid Cymru yn poeni bod yr hyn sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw yn mynd i wanhau y sefyllfa o ran hawliau siaradwyr Cymraeg. Mae sôn am ddileu rôl y Comisiynydd yn peri pryder oherwydd mae rheoleiddio a'r gwaith mae yr Comisiynydd wedi bod yn wneud wedi sicrhau hawliau i siaradwyr Cymraeg. ma' peidio cymryd y cyfle i ehangu deddfwriaeth i'r sector breifat yn siomedig tu hwnt yym yn dilyn miri Sports Direct wthnos yma yn sicr ma' angan yym deddfu yn y sector dydi sôn am berswadio yym ag yy hwyluso ac chydweithio ddim yn mynd i fod yn ddigon da yn anffodus.